Waý, hiç kim ýok ýaly. Muňa seret. Öz-ä meni çagyrýar. Özem gelenok. Eýýäm näçinji sapar. Gidäýsemmikemi? Gülşat. Aýow lan! Özüň-ä çagyrýaň. Özüňem gijä galyp gelýäň. Eýýäm näçinji sapar, men-ä gitjek. Dur gitme, şu haty, beren sms-im, uladan sms-imi oka, Gülşat. Okadym. Ýok. Okadym. Soňkyny okaňok-a, Gülşat, soňkyny okaňok. Ýa, okaýyn. Hä, sizi üç oýna çagyrýan.

Tomaşaçylarymyza hödürlenenine eýýäm on bäş ýyldan dagy geçendir. On bäş ýyldan geçdi. Onda sen näçe ýaşyňdadyň şo wagt? Bäh, on bir ýaşymda bolýarmy? On bir ýaşyňda. On bir ýaşymda wagtym. Şonda-da adamlaryň ýadyndan çykmandyr, görýäňmi? Hakyky, ol baky ýaşaýar ol. Baky ýaşajak kinolar. Salowmaleýkim dostlar! Biz bu gün Aşgabat Pride-da. Üç oýnuň ýene bir täze sany zenan ussat aktrisa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülşat Meňliýewa. Halypa ilki bilen-ä minnetdarlygymyzy bildirýäs, çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin. Janyňyz sag bolsun halypa! Sag boluň Merdan. Men gepleşigiňize tomaşa edýän. Gaty gyzykly gepleşik. Gyzykly ha? Hawa. Görýäňiz. Görýän. Indi onda görýän bolsaňyz şertlerini bilemä tanyşdyňyz. Aý tanyş diýsemem boljak. Tanyşdyrsaň hasam gowy bolardy. Indi men onda her oýnuň başynda tanyşdyryp gideýin. Eger ussaňyz, siz menýu görkezýäňiz, şuny maňa bişirip ber diýýäňiz, şol zady men şef-powryň eşigini geýip, bişirip berýän gözüňiziň aldyna. Sizem şeýdip durýaňyz-da. Gyz oň duzuny köp atdyňa. Köp atma oň duzuny. Ajaýyp oturmaly. Nahar bişirmäne ökde dämi sen? Men öýde diňe özüm bişirýän. Dogrudanmy? Öýde, öýde bolanok. Onnoň men şoň üçin bişirýän. Nähili bagtly zenanlar bar. Agzybirlik saklaýas biz. Öýde agzybirlik bolsa gör nähili gowy. Onnoň ýöne utulsaň maşyna münýäs. Aşgabat Pride-yň bir dostawkasyny islendik bir müşderä eltip berýäs. Men eltip bermelimi? O iki bolup ertip berýär. Ha, iki bolupmy? Ha, iki bolup üç gelipler. Ondan diýerler Gülşat Meňliýewa, Gülşat Akçol bize gelip nahary berip gitdi diýerler. Şeýle. Ha, monça bolarlar. Ylalaşýar. Ylalaşýan. Bolýar, onda oýun başlady. Oýunlar taňy, filama diýipdirler. Birinji oýnumyzyň ady Kapýa. Men bir setir aýdýan, islendik bir aýdymyň setiri bor, goşgyň setiri bor, ýa bolmasa-da özümden bir setir goşup aýdýan. Şo setiriň yzyna kapýa bir setir aýtmaly. Bir setir söz aýt. Ona wagt berýäňmi oňa? On sekunt. Gaty köp eken-dä. On sekunt. Bolýa. Ol näme üçin on sekunt? Sebäbi birinjiden ha wagt almaly ýaly. Ikinjiden hem adamyň ukyplylygy bar-da. Bir sagat lap oturyp tutup bolanok käbir setiri. Hojaňky ýaly ylham gelmelidä ýöne. Ylham. Ylham bilen aram gowy bolmasa bolanok. Hawa, bolanok. Onda başladyk. Tapýa. Başyny men başlaýynmy? Ýa siz başlaýjakmy? Siz başlaýyň. Bolýa. Ele aldym taňkany. Ele aldym taňkany. Ele aldym. Aý oglan süpürsene maňkaňy diýsem bolanok. Estagfurullah. Ele aldym taňkany. Aý oglan. Hawa. Dursana! Gaçyrdyň-la aňkamy! Hem obraza girip aýdýar, görýäňmi halypa, hem aktrisa-da. Ikinji siz. Ikinji men, hä? Aha. Şu setirleň aşagyna, dostlar, siziň hem gelýän kapelaňyz ylham gelip ýetişýän bolsa, ýazyberiň, arkaýyn ýazyň. Gözelleriň şasy sen. Göle, göle, göle, göle diýjek bolman. Gözelleriň şasy sen. Şasy sen, şasy sen, asy sen. Harplaryň hem asy sen bolýaňy. Aýdymlamyň basy sen. Olam bolýa. Güm basda aýdymyňda. Düşünýändirler tomaşaçylar hä? Indi men. Ele aldym eçili. Dürli dümen seçili. Dürli dümen seçeli. Dürli dümen seçeli. Tüweleme, inim, aý eçil-le bu. Şulaň görýäňmi adyny? Joş. Joş. Hawa, ýene. Eçil. Eçil-ä. Hemme sorap dur-da. Hawa. Joş-a, gyz, joş-a bolýar. Aha, aýdyň halypa. Indi menmi? Hawa. Seni gördüm uzakdan. Oho, seni gördüm uzakdan.

Hä. Hany Gülşat, janam beýtmesene. Dursana Merdan, köýnegiňi ýyrtmasana. Gowy, gowy, köýnegiňi ýyrtmasana, gaty gowy. Utup boljak däl, takyk utup boljak däl halypa. Aýdyň halypa. Ýene menmi? Hawa. Derrewjik geläýeli. Wah, bir setir diýmeli bolsa aňsatly bolyn. Kapdy tapmak kyn. Men barýaryn ýol bilen. Ýanymdaky mal bilen. Näme bolýar? Aý, ol tagam san ýöne mallygyny aýtmady. Desse, desse, gül bilen diýäýse. Ýok, gülle mal gowy diýer soň. Gülküli bolýar. Gülküli bolsun tomaşaçylar. Ýagny bak mal bilen diýjekmi? Hawa, gidibersin. Bolýar. Açdyň gülüm işdämi? Açdyň gülüm işdämi? Iýýän zatlaň işdäli. Gaty gowy. Beh. Bu zatlar işdämi? Onda aýdyň halypyndy. Bahar gelse gül açylar. Bahar gelse gül açylar. Bahar gelse gül açylar. Oglanlaryň aýby açylar. Ýok, gyzlaryňam ýüzi açylar. Aslyýetinde gyzlaň ýüzi bahar gelse. Bahar gelse gül açylar. Gyzlarymyzyň ýüzi açylar. Indi men aýtdym, ha. Seniň adyň Gülsona. Seniň adyň Gülsona? Hawa. Gel, ýanymda dursana. Ýanymda dursan diýip. Gowy, gowy. Aýdyň halypyny siz. Diňle onda, Merdan. Aha. Aşgabat Praýda geldim men. Aşgabat Praýda geldim men. Hum.

Ähli zatlaryna aşyk boldum men diýer öýtdüp. Şoňa garaşdym diýmedim. Ine-de, ine, ine. Indi kim utdy, men utdum ýa siz utduňyzmy? Birinji oýnumyzda siz utduňyz. Waý, gowy. Gutlaýan. Sag bol. Sag bol. Kapja öpdi ki Nikolay. Aý, boljak o diýende. Ýok, bu azaplar bir ýerden çykmaly-a onnoň. Ikinji oýna geçjek halypa. Geçeli. Ikinji oýnuň ady sesinden tana. Men islendik bir sungat işgärine jaň edýän. Hawa. Tanalýan sungat işgärine. Sesem hawa köpçüligem tanaýa. Bizem tanaýa, sizem tanaýaňyz. Şony telefonda tanamaly. Sesinden. Hawa sesinden. Bolýa. Eý sizem jaň edýäňiz. Sluhuňyz nähili? Şu wagta çenli erbet däl. Asly etinde Merdan, artistçilige okuwa kabul edilende sluhuň barlap alýarlar. Hawa hawa, barlap alýarlar sluhuň. Onda başladyk. Sesinden tanyň. Gowy näz aýlaň. Hawa, otyrmyň sag-aman. Men bir oýunda otyryn. Ýanymdaky söhbetdeş bolýan oglana.

At gazanan ha. Hawa. Hemme kişiň söýgüli artistkalarynyň biri. Şuny tanamasaň Merdan bilemok. Halypa. Aýdyberiň. Näme? Siziň adyňyz näme? Aýdaýma. Bolýar näme rollarda ýerine ýetirýän keşbiňiz haýsy keşp? Aýtma. Ýok ony aýtsa bolýar. Bolýamy? Paskaska berän halypa. Men Gelin gelýär spektaklda oýnaýan. Wah. Gelin gelýä, gelin gelýä adamlar. Teatra baryp görmedigiň bildirýä. Teatra bardym ýöne bu golaýda däl. Bu golaýda däl. Başgada, başga näme podkastda bar? Haýsy kinoda oýnadyňyz? Aa. Kino, aý men kino kän düşýän bu oba. Aý galamok aý halypa. Geçen ýyl Täze ýyl kinony gördüňmi? Bir otrywk. Dyrn gürläp beräýiň halypa kyn bolmasaňyz bir bölejik. Ýaňky kinodan. Sizi pelleden bölek. Men kino düşem oňarkä. Eýýbah. Gülälek Hezret Gulyýewamy? Ýok. Ýok, bilmediňiz. Gülälek. Merdan, häzir aýtsam, Waheý! diýersiň. Boldy Merdan, wagtyň bir sagatlap oturmaly däl-ä. Aý bolýa, kim halypa aýdym, ýaman gyzyk bolarlyk. Ýumşajygym sen ýumşajygym ýumşak gyz. Waý. Oguljan halypamy? Bilmediňmi sen, hawa. Oguljan halypa, salowmaleýkim.

Taňyrýalkasyn habarlaşar sagbol. Alo agam salowmaleýkim gowmam agam şu wagt üç oýunda otyryn ine ýanymdada Gülşat halypa bar häzir sesiňizden tanamaly eger siziň sesiňizden tanasa men utulýan tanamasadam deňleşýäs hany gürleşiň hany aha ýüzüne seretmäň ady ýazyk. Salam. Salam Gülşat gowmy ýagdaýlaň. Ýagşy ýagşy gowmy özüňiz. Şükür daýy gowumjan sag bol. Hawa işleýäňizmi sag aman. Belki tanada inmeyä ýaly bu tanajak. Tanajak a bolýan sesiň gaty tanyş. Köpürak eşiden sesim bu. Kimem bolsa. Özüm. Bile işleşdim öýdýän a. Hawa biler işleşdim. Bileräk işleşipdik özä kimem bolsa. Nememi teatr ugrundan a däldi. Ýok teatr a däl. Teatr a däl. Telewideniýede birine meňzetýän eger ýalňyşmasam.

Gülküli anekdot, ýa bolmasa-da gülküli waka, ýa bolmasa-da biz siz, men sizi güldürjek bolup bir sahna oýnaýan. Hawa. Siz gülmän oturmaly. Eger gülmän otursaňyz utýaňyz. Hä. Eger gülseň utulýaňyz. Şeýlemi? Sizem soň şon ýaly anekdot aýtsaňyzam bolýar. Ýa bir gülküli waka, başyňyzdan geçen zady gürrüň berseňizem bolýar. Sahnada gülküli sahna oýna diý maňa. Ýöne gülküli gürrüň berip bilemok men, Merdan. Dogrymy aýtsam. Bolýar. Ýöne Kim bile bir, belki berjek gürrüň gülküli bolmagy mümkin saňa. Hawa, belki olam bolup biler. Onda başlaýakmy? Başlaly. Üçünji oýun, Güller. Hiç ýyl gülmeli däl dämi? Hiç ýyl gülmeli däl. Aýlyk berilmedik ýaljak bolup oturmaly-la. Eý şu biziňkiler aýlyk diýildi bir zat ýüz müş ýemin. Aýlygam mana iki çuň alyň-a, iş deňeli o çaga öňüňden çykýar, Däde, däde diýşip. Aýalyňam gara dagym gelipdir diýip. Ýuwaş boluň çagalar däde gyz ýadak gününi diýip. Eý garaz öýde iki-üç günde praznik bolýa. Şu aýlyk gutarýa meň adym Garatümmek. Arada öýdäki-hä diýdim-ä, iri-irim ýürgün guralýa, gatyk bel, gatyk işjek diýsem, Gyw, öň soň gaýtarjak bolsaň baş ýuwgy çaýdan ötüp ýör. Näme gülkünç zat ýokmy bärde? Gülmäň halypa munda, aglamaly munda oturyp. Men aglardym size derek bolsa. Bolar-a halypa, güldürmek kyn-a. Amangül halypadam aýdypdy, adamy aglatmaň zat. Güldürmek kyn. Dogry aýdypdyr menem şony aýtjak bolup otyryn iň kyn mesele şol şu wagt. Ýöne artist artisti güldürjek bolsa gaty kyn. Tomaşaçylaň öňünde ýönekeý tomaşaçylaň öňünde çykyş etmek bize aňsat ýöne artistlaň öňünde çykyş etmek kyn. Näme diýerkä häzir oňa ýo bolmady güldürübem bilmedi. Olar olar diňe gülmekdäne olar baha berýäler. Baha berýä o. Bahana taparmyka, näme diýerkäler diýip, şo walnýe ne bar-da sende? Dile geldi, bile geldi-de, halypalaň öňünde. Hiç kim sizi tanamaýarka, giden halypalaň öňünde çykyş edip gördüňizmi? Indi şu ýerde otyr-da, Aşgabat Praýd-da. Şu Aşgabat Praýd meň gözüme hasam yssy görünýär. Näme üçin diýip sorasana, Merdan. Meň ilkinji ýokary okuw mekdebini gutaryp gelen ojagym şu öň Aman Gulmämmetow adyndaky Ýaş tomaşaçylar teatry bardy şu ýerde. Bäh. Şu gepleşiňe gelýän welin birhili tolgunýanam. Öz ýaşlyk döwrümem ýadyma düşýär. Ilkinji okuw gutaryp gelip, ýaşajyk artist hökmünde şu teatryň gapysyndan giren bir pursatlamam ýadyma düşüp tolgundym, dogrymy aýtjak. Tüweleme. Teatrda şo wagty Şapak atly oýun bardy. Şapak. Hawa, oýunda-da Türkmenistanyň halk artisti Nury Hudaýgulyýew oýnaýardy onda. Aýdym aýdyp. Ýadyňyza düşýän bolsa şol aýdym köp kişiň gowy görýän aýdym boldy. Ykbalym aýdym. Ýaşlygymy ýada salsam diýip. Ondan Türkmenistanyň halk artisti Döwlet Hanmämmedow oýnaýardy. Şoňam halaşýan gyzyny oýnamak maňa miýesser etdi. O ýerde-de giden halypalar barda. Aljyraýan özümem halypalaň arasynda. Gorkýaň. Hawa. Jogapkärçilik uly o ýerde. Ýöne olaň maňa goldawy, olaň maňa mähri, olaň maňa berýän öwütleri meni alyp çykdy-da şoňa. Tüweleme. Hawa. Öňden oýnap ýören ýaly boldum şo keşbi. Indi halypa görýäňmi? Edil şu ýagdaý mende boldy. Men ýöne o wagt Molanepes teatrynda okap ýördüm, on aýlyk kursda. Onsoň Oguljuma mugallym diýip mugallymymyz bardy. Onuň ýaňky Dönne daýza bar-a? Hawa. Şoň ýetmiş ýaş ýubileýi. Şonda talyplaryň içinden biri gutlap barmaly. Muňa meň nesibäme düşdi. Men diýdim gutlap gitjek diýdim. Barmy gutlawyň, nämäň bar diýýärler. Aý, menem bar diýdim. Näme gutlaberkjek diýdi. Hojaý ökünjek diýdim. Başga näme etjek diýdi. Başga-da ýene-de bar çykyşym diýdim. Onnoň. Bardym, teatrda, indi halypalar otyr öňümde, elli sanakmy, kyrk sanakmy otyrlar. Aýagym sanraýar, ejeme jaň edýän, eje diýýän, şu wagt birinji gezek halypalar öňüne çykjak bolýan. Aýagym sanraýar, näme etsem kal diýýän. Owuny-sowuny gowy, eser zat. Aý şeýtdindem, çykdym sahna, özüm ullakan kostumda, teatrdan alnan uly kostum bala. Papagym bilen çykdym, hoja boldum ilki ýaňky ýaly, hoja aýkündüm. Gowy sapak çalyp. Soň Ýagşy goşugyny soň bir nemesi bar oýnan roly bar Ýagşy babaý diýip. Göwnüm ýetýä. Syratyma görküme. Munuň üçin mejnun bolýan her kime. Ka men nädeýin goýanoklar erkime. Oýnaklaýan gündüz gaş gerek edýä. Şeýdip döndi daýzaň.

Käwagt gülkünç däl oýunlar oýnaýas sag bolýun. Haýyş etýäs bizem tomaşaçylardan şu gülesim gelmese-de güläýdä diýýäs. Halypa hoja diýýär-ä. Gaýrat et doganjygym ilki gowy edip gül onnoň men gürrüň bereýin diýip. Hawa bir gezek hoja diýşi ýaly. Gysgajyk sahnalar taýýarlaýasda hoja bilen. Onnoň taýýarlaýas ol hiç kim gülenok-da. Onuň ýekeje bir aktrisamyz bar adyny aýdyp oturmaýyn. Şu gülýä. Şu gülýä. Diňe şu gülýä şol sahna eserlerine. Indi kiçijik degişmelere-de, satiralara şo gülýä ol. Hoja maňa näme diýýär sen? Gülşat, şu gülýän bolsa şu degişmeler gowy däl diýýär. Hemme kişi otyr, diňe şu gülýä. Başga hiç kim gülenok. Men entek başlamok-a Merdan. Ýogsam, Siz diýip otyrkaňyz Hojaň diýşi gözegime gelip gülki. Utduňyz siz. Meni utdumy onda? Utduňyz siz halypa. Aý gowy dogry. Üçüsindedem utduňyz. Halypa Üç oýun proýektimize gatnaşanyňyz üçin köp köp minnetdarlygymyzy be. Ýörite Miras şaý-sepleriniň adyndan türkmen milli şaý-seplerini ýasaýan ezberelli ussat. Çeper elli ýigitleň adyndan size sowgat bar, üstügol, kabul ediň, içinde-de size gowy sözler bilen ýazylan zapiska da bar. Sagbol Merdan, siziň hemmäňize, bilýäňmi, şuny men arzuw etýärdim. Näet bulaý halypa? Sebäbi men internet ulgamynda şulary yzarlaýan-da, görýärdim-de. Tüweleme. Şuň şa-seplerini höwes edýärdim. Gaty gowy görýädim. Şeýle bir birhili sünnälenip, owadan ýasaýarlar-da şaý-sepleri. Nesip etsin halypa. Indi Aşgabat Pride-yň adyndanam sowgadyňyzy kabul etmegiňizi haýyş edýän. Ýene sowgatjak. Pride mix. Sag boluň. Içinde näme barlygyny men bilemok, agyrdyr halypa. O, minnetdar. Hawa. Muny bize bütin maşgala goňşularymyz bilen ýetjek bular. Sekiz adam arkaýyn doýurýar. Şeýlemi? Sekiz adam. Minnetdar, sag boluň. Taňryýalkasyn, oglanlar, alaýyn. Aha, agyrdyr ha. Hawa, soň öýe gidip barýarkam alaryn, bormy? Merdan, size, siziň döredijilik toparyňyza Aşgabat Pride-a öz minnetdarlygymy bildirýän. Sag boluň. Sowgatlygyňyz üçinem taňryýalkasyn. Dogrusy garaşmadym. Sag boluň. Hawa, minnetdar. Şu proýektiňizde-de uly üstünlikler arzuw edýän. Sag boluň. Bu proýektiňizi şu internet ulgamynda yzarlaýjylar gaty kän. Maňa ynanaý, meň özümem uly höwes bilen görýän. Hawa. Ýagny ýekeje gyzjagazym bar, olam höwes edip görýä. Käwagt TikTokda-da bölejik-bölejik goýýaňyz-a, gyzyklyja edip. Özümiz kommentariýalaram okamany gowy görýäs-de. Hawa. Şu kommentariýalarda hemmesem yzy ýokmy, haçan dowamy gelýär diýip soraýandyrlar. Hawa, hakyky. Indi şu taýda bir sorag beresim gelýär. Aslynda ony köp şu sungat işgärlerini görsem soraryn diýip ýören soraglaram bolýar-da. Duýdansyz bolan Garaşmaýan ýagdaýyňyzda, garaşmaýan pursadyňyzda gelen bir tolgundyryjy pursat boldumy? Has ýatdan çykmajak pursat? Kän boldy Merdan. Kän. Biziň her bir günümiz gowy. Biz gowy ýurtda ýaşaýas, abadan ýurtda ýaşaýas. Ine iki müň on ýedinji ýylda biziň ýurdumyzda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlary geçirildi. Bilýäňmi, ol Bütin dünýä boýunça. Bütin dünýä boýunça ýer ýüzüne ýaýratdy-a şoň. ýokary derejede geçirildi. Hakyky. Şo günler has hem biz buýsandyk. Biziň ýurdumyzda-da şular ýaly Aziada oýunlary geçirilýär diýip buýsandyk. Ýöne meň buýsanjym hasam goşa-goşadan geldi şo ýyl. Hawa, aha. Ine şo ýyl, iki müň on ýedinji ýylda Maňa hormatly Arkadagymyzyň hormatly adyna mynasyp bolmak bagty miýesser etdi. Sag-bol. Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ada mynasyp boldum. Tüweleme. Men muňa meň maşgalamyňam, özümiňem minnetdar boldum, sebäbi men oň garaşmadym. Sowgat boldy ol bize. Tüweleme. Biziň maşgalamyza. Tüweleme. Biziň edýän ujypsyzja zähmetimize şeýle Ullakan baha berýär biziň hormatly Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz. Öz minnetdarlygym bildirýän. Hawa, janlary sag bolsun Allajan. Ömürleri uzak bolsun. Elbetde. Bize-de ähli sungat işgärlerine şol derejelere, şol sepgitlere barmaklaryny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Menem edil şu pursatdan peýdalanyp, şunuň ýaly zatlaryň üstünde işläp, halkymyza ýetirmegi uly mümkinçilikleri döredip berýänligi üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza Tüýs ýüregimizden minnetdarlygymyzy bilýäs goýlaryň janlary sag başlary dik bolsun belent başlary elmydama aman bolsun. Oýunçy oýunda utulany bilse ýagşy diýä. Utuldyk nesip edenden. Wan dam çykdyňyz. Wan dam utdy. Menýuny alýas. Saýlaýaňyz nahary. Al menýuny.

Näme diýsene, sen maňa şu gün köp sowgat berdiň. Özüm iň halaýan sowgatlamy berdiň. Tüweleme. Aýtma, men ýaňy arzuw etýärdim şu sowgat. Bolýar, halypa. Berekella, naharam berik. Bolýar, sag boluň, siz-de sag boluň. Şunuň bilen hem ýene-de bir üç oýnuň ýene bir sanyny geçirip gutarýas. Halypa, gyzyk boldumy? Meň üçin-ä gyzykly boldy. Indi ol tomaşaçylara bagly. Indiki sanda kimi çagyrali? Hökman kommentariýada ýazyň. Sebäbi bize siziň pikiriňiz gyzykly. Laýk basyp, kommentariýa ýazyp, Agza bolmanam ýatdan çykarmaň. Janjagala basaýyn wallay. Kyn dälä diýseň. Hawa kyn dälä janjagala basaýyn. Onda bu eçilem ine size. Eçilem alyň onda. Hany onda joşup goýber. Aý joşuň özüň joşaýsaň. Onda näme indiki sanymyzda görüşýänçäk.

Aý oglan süpürsene maňkaňy diýsem bolanok. Estagfurullah. Üç oýnuň ýene bir täze sany Gülşat Meňliýewa. Maşşallah bek dogry şahaýpyňyz. Özä meni çagyrýa özem gelemok. Barzym bar şu täze howlya. Howlatmajak bolsaň işlemeli. Şef bowuryň ejin geýip biçirip berýän gözüňiziň aldyna. Nel bagtly zenanlar bar. Agzybirlik saklaýar. Iýýän zatlaň işdäli. Janam bek dahana. Dursana Merdan köýnegiňi ýyrtmasana. Oglanlaryň aýwaçlary. Seni gördüm uzakdan. Reski gaçdym duzakdan. Gutardymy? Ylham şu wagt Änew dogry ýerde aýlanyp ýör ol maňa waglaýt ýok. Gaýrat et tanatmajak bol. Men şu gün utmaly. Gelin gelýä gelin gelýä adamlar. Teatra baryp görmedigiň bildirýä. Ka men nädeýin goýanoklar erkime.